Sesiňi aç. Hoş bulduk, salam aleyküm. Aleyküm esselam. İlki bilen Taňryýalkanyny aýdýan. Men iş alada bile ylgap ýörkäm geldi käri zaň wideosynyň sepini iberdiň. Men ussahanada agaç, tagta işleri bilen işläp durkaň, gara gum bolup, aw, ýüzüm zadam maskaly. Onuň senden geldi welin, şula diýdim, bir gowy zat iberdi diýip, açyp gördüm. Yzly-yzyna dört gezek seretdim. Baky, ömrüň uzak bolsun. Seredip, diňläp goýup bolanok. Geldi käriýe zaň ömri uzak bolsun. Sen nähili baha berýäň Geldi Käri Ragyň çykyşyna? Adam
elinde delili bolmasa gürlänok-da. Hawa, subutnamasyz aýdýan däldir. Ol dogry, düşnükli. Şu hakykatlary aýdyşynyň metody, wagty öňräk çykyş etse has gowy bolmazdymy? Öňräk belki işleri bardyr indi Geldi aganyň ýa, meselem men kän nemeden-de gürleşýän Geldi aga bilen. Kä wagt meselä şuny ýaly aýdan, meselä soobşeniýe ýazyp ugradýaň, on günden soňam gürleşen wagtymyz bolýar. Şo soobşeniýe okalan wagty bolýar. Düşündim.
Ýa şonuň üçin diýýän. Şu
Geldi Käriz agaň şu aýdanlaryna umuman sen nähili garaýaň? Seň düşünjäň, pikiriň?
Men dogry dogry diýip garaýan. Goldaýan. Goldaýan sebäbi näme üçin? Käbir meň hem özüm nemelerim barda, gelen habarlarym barda.
Arzuwhan Geldi aga çöp döwen ýaly etdi diýýär.
Geldi aga hem özüm Geldi aga çöp döwen ýaly etmek beýlede dursun. Geldi aga türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden aýakýalaňaç ylgap geçdi diýýär-ä. Ýok. maraton etdi. Türkmen halkynyň ýüreginiň üstünde ylgap maraton etdi. Ömri uzak bolsun. Daş etdi. Geldany, men pikirimçe gara, Geldany köp kişi düşünmeýär şuny ýaly gürrüň edýär welin köp kişi neme negatiw neme edýär-de. Aý diňe negatiw çykyş edýär diýerler. Aslynda oň çykyşlaryny gowy diňleseňiz Hakykat gowy nemeler aýdýar.
Aýdýan-a hakykaty diňlemek käwagt neme diýýär? Psihologiýa taýdan, düşünje taýdan şo wagtky ünsüň ýagdaýyna görä Taýýarlygyň üns bermäge sen taýýarmy, dälmi? Kelläňde başga alada pikir bamy ýokmy şo wagt? Şoňa-da bagly-da. Hakykaty hemişe hakykaty belki eşidesi gelýändendir. Aralarda fantaziýa erteki zat aýtmaly. Ýok, indi serediň, şuny ýaly aýdaýyn, mesele Çawuş, Çawuş diýip nem et-dä şo taýda. Hawa.
Iki-üç gezek at geç-de. Hawa.
Sen şol adam, indi adyny aýdaýynmy?
Gerek barmy? Sen-ä bilýändirin.
Hawa.
Meniň üçin gerek ýok, ýöne halk bilýän bolsa. Indi şol adamy hakykatda tanan adam barmyka, meselem? Içini bilen adam.
O näme üçin içini aýtmaly?
Ýok, wapşe indi gürleşen wagty-da, indi meselem bir adam bilen bäş minut gürleşdiňmi, tanasa bolýar, şonuň içini-daşyny bilse bolýar, nähili? En azyndan bir zatlar Näme diýýär-de, iki ýüz ýaş bar. Ýeterlik durmuş tejribesi bolan adam garşysyndaky gürleşýän adamyny derrew äheňinden özüni alyp barşyndan näme edip bilýär, tanap bilýär. Ýeterlik durmuş tejribesi ýok bolsa näme? Bilmedim, men-ä şol adamy tananym üçin, şonuň üçin diýýän-de. Seret, Toyota Senna, Türkmenistandan bize tomaşa edýän Tomaşaçymyz, ildeşimiz Türkmenistanda aň düşünje, aň ösüp başlasa, sen köp biljek bolýaň diýip owadan depeden çykarýalar. Gaty dogry. Hakykaty aýdyberseň saňa näme? Sen düzeltýäňmi? Saňa näme? Sen öz işiň bilen bol. Düzelmez bu zatlar. Ynha aýdylýan zatlar. Gaty dogry. Indi şunyň bir zat näme diýende döwlet aga indi bolýa owadan depe owradýa diýelim. Ýöne adam bir zat öwrenjek bolsa owadan depem-de öwrenip bilýär şony bir ýoluny tapyp. Dünýäde janlaryň içinde adam ýalysy ýokdur. Kellä bir zat goýdumy şony etmelidir.
Por senden senden biri barada garaýşyňa öwrenäjekdim muny borlaý efirde soramaý. Onsuzam aýtdyňa sen ony. Şol Istanbulda ýaşlar herekedi diýip bir hereket bar. DBT-den aýrylandan nemesi. Hawa aýdy.
Täze bir hereketi özüni indi e, özüni reklama etjek bolýar-da. Debetäň galan-gaçany. Dargan, işik aýdan debetäň galan-gaçanlary. Şu ýaşlar herekedi diýlip ediljek bolýan synanyşyň hansy tutdurybilermi? Baky.
Tutdurybilmez. Sebäbi bärde oýnuň içinde oýun oýnap otyrlar häzir. Häzir öwrendim-de şunda bir meniň bir ýakyn dostlarymdan biri diýsem bolýar. Oýnuň içinde oýun diýende näme birazajyk düşündire bilermiň? Ýa döwlet syrymy?
Ýok, döwlet syry däl bu neme. Indi şuny ýaly aýdaýyn. Meselä DWT-ni bölekläp neme diýýär? Gömdüler DWT-ni olar. Olar eýýäm gömdi.
Ata Ýehowa-da ýene neme bar şuny ýaly näme diýýän size? Dubaýdan bir gen oglanymyzam bar biziň. Häzirki hmm. ýaşlar hereketiň içinde. Ha o. O kimin adyndan geldi şol oglan? Hiç bir gözläp gören barmyka? Be, kimin adyndan geldi?
Akbel Sapanyň adyndan geldi. Debetäň içinde bolup rol oýnap ýör ýöne diňe ak welsapar reklama edýändir. Köp ýerde neme edýär toplantylara üýşüp ne toplanty näme diýýäňiz üýşüp maslahatlarynda. Ýygnak maslahat. Ýa ýygnaklarda. Geldi käris bugünkü wideosynda näme diýdi? Sessiz oturandyr diýdi. Şo wideo gaty neme ýerinde çykdy aslynda. Sessiz oturan ol. ol adam ýakynda özüni öňe sürjekdir. Menem bar haberde diýip.
Onda şol ýaşlar hereketiniň öňe sürjek bolýany şomy? Biziň liderimiz. Ýok, Dubaýdan gelen.
Dubaýdan gelen oglan däl ol. O geldi kersifi tandyp ýördi häzir. He, geldi kersifi diýip durun, başlaň näme? Ak welsapar. Reklama edip ýöräs. Biz bulan fragman da şony aldy. Şolar ondan ýaşlar hereketi soňundan şol aýdýan adamyňy lider edip görkezjek bolýamy? Demäň. Myrat Gurbanowa başarmady indi şol başarar diýip şony goýup görjek bolýarlarmy?
Oba goýarlar, näme üçin goýmasynlar? Ondan öňe mähir kandidat ondan has güýçli, ondan has höwesli bir kandidat bar, adyny aýtmaýan. Weý. Be, şo nädip şoňa razy bolarka?
Görersiňiz ederler şona men neme edip başladym ýöne. Şuny al diýende. Şony şony ýaňky aýdýan kandidaturaňy lider e, höküminde kabul etdirjek nähili wada ýa bir söz bir zat. Döwlet aga şuny al aýdaýyn izarladykça bar şu brazilski Santa Barbara diýerler şoňa öwrülip barýar da şu işiň içi. Ana ana ana gaty dogry aýtdyň şony. Gaty dogry aýtdyň.
Kim nirden çykyp barýar, kim näme edip barýar? Eý.
Gaty dogry Santa Baro neme diýýär-ä? Azat Gaýytbaýewiň sözi bar. Durdam doga etdiňiz diýýär.
Yo Santa Barbara gowy gelişýär. Ýöne näil diýem size men ýyl diýsem ýylama geçdi. Baýa öň bu nemeden hem öň Gyzyl alma guramasy gurmazdan hem öň men şol adam bilen gürleşdim-de. Mhm. Gürleşenler hem bilýändir. Bir metod ulanýandyr. Maşgalaňa gowy seret, özüňe gowy seret diýip.

Muny etsek nähili bolar, muny etsek nähili bolar, sen näme üçin şu işe girdiň, şu öz niýetiňi aýdan zat diýip sorag bermäge başlaýaň welin gaçmana başlaýar. Maşgalaňa özüňe gowy seret diýer, telefony öçürer. Şonuň üçin diýýän. Häzirem indi Dubaýdan ýene bir oglan geldi. Oňa Ýaşlar hereketinde gowy tanaldy. Stambulda gowy näme etdiler. Ol öň Çemenören toparynda biziň hem kanallarymyzda çykyş edýärdi ol. Men hiç zada goşulamok, hiç kimi goşulamok, goşuljak gelýärdi.
Soňam Dür Soltanyň bodygardy bolupdyr. Polisa, polisa soraga gidende hiç kim almandyr ony. Şu zatlara
Şu zatlara inanamok Döwlet aga.
Näme? Nur Sultan çagyranda, Nur Sultan çagyranda.
Näme üçin? Ondan soň Sen gan döküşiklige çagyryş edýän debetäň adamymy? Senem şol gan döküşiklige çagyrýaňmy adamlary diýip soran bolaýmasynlar?
Ýa indi o taýda oňa bilemok, ýöne Nursoltan özi çykyşynda aýdylan gürrüň başga gürrüň. O gürrüňe seredende, o gürrüň üçin seni hiç haçanam çagyrmaýarlar-la o taýda. Men, meniň bildiýim şonuň ýaly. Onuň ýaly seretseň, men sana nemäni, Maltepe jezaewine git-de gör, nä, nähili türmelerde ýatyr, nähili nemelerden, jezalardan ýatyrlar. Olar näme üçin çagyrmaýarlar ýa-da olar bilen näme üçin görüşmeýärler? Men şu häzir aýtsam ýene halk näme diýerdi? Dursoltany ýamanlap otyrsyň. Men ýamanlamok otaýda hiç hili. Prosta şoň aýdýan zatlary hiç hili nämä denk gelenok. Şoň jiznda bolýan zady özüniň ýaşap ýöreni bilen aýdýany denk gelenok-da.
Logika gabat gelenok diýeňä?
Hawa.
Aňyrda hazana edilip durar tüweleme. Ol biz jama ýakyn ýaşaýas. Tüweleme. Başga-da sen hakynda ama bir video çykdy ýaňyja. Ony gö Ni- izläp otyrdym ben. Nirde?

Ýa gel geldi käris we bir wideo näme etdi-de şo ikiniziň wideoňyzy çykartdy. Şoňa ben bir geldi kärisiň adyndan däl-de öz adymdan jogap bereýin. Mhm. Geldi käris öz soňra nähili jogap berse berer. 30 sany at orlap satdyň diýýär. Otuz sany at orlap satdyň diýer-de, geldi kärisi diýen adam bir sany alabaý, alabaý köpegi üçin Russiýa gidip, şol köpegi yzyna getiren adam, ogurlanyp satylan köpegi. Geldi kärisi tanamadyklary üçin diýýär muny. Bir sany alabaý it üçin Russiýa samolýot bilen gidip, samolýot bilen şol alabaýy yzyna getirdi. Ondan soň otuz sany o aty satdy diýeli maňa. Birinjiden-ä satyp bilmeýär.
Haý, gürlemelise gürläp gidip otyrlar-da adamlar. Ýok, duruň, ýaňky şu aşakdaky ýazan ýaza biraz ünsüm bozuldy-da, şu biraz ilçilemeden näme.
Ee, şun- 30 sany at Hawa.
30 sany aty satdy diýýär. Birinjiden şunuň ýaly bir zat bar. Ahalteke aty Türkmenistanda däl, dünýäde sanagly atdyr ol. Ahalteke aty. On ýa kän at däl sebäbi. Ondan soň ikinjisi ahalteke aty dünýä atçyny atlaryň içinde her bir ahalteke atynyň kimlik nomeri bardyr. Enesiniň nomeri, atasynyň nomeri, onuň atasynyň atasynyň nomeri, şo atlaryň hem nomerleri bardy özleriniň. Şony sen Türkmenistandan Jamerkaya äkidip sataý ýa-da Nijeriýa äkidip sat, şo taýdanam tapyp getirýärler yzyna şol aty satan ýagdaýynda. O nädip şindi geldi käriz, o ol aty satypdyr.
Aý patarlar seni urýa-da näme? Gürläp otursa bolur-da näme? özüne özüne el çapar ýaly adam tapsa boldy da näme esasy şol indi ýene bir zat bar geldik Hawa, sözüň welin bagyşla. Näme üçin şu adam sanynda bolmaýan adamlar oňa muňa töhmet atyp, meşhurlyk gazanjak bolýar. Näme üçin?
Bilemok ýene birleşeliň diýip ça çagyrýalar hemmeni.
Hawa biziň oýun utkymyz boluň diýýär. Indi ýok seni men almadyk goýarkan. Indi diýjek bolýan. Bize adam ýerine hasap edenoklar diýýär. Siz gelip birazjyk diýýär bize neme beriň. Abraý reýting gazandyryň diýýär-de. Birleşeliň diýýär.
Geldi Kärizowyň asyl Türkmenistanda türmede oturyp çykdy diýýärler. Bolýar, oturyp çykdy. Ýöne şu zada men garşy. Sebäbi näme üçin? Dünýä kanunynda bir zat bardyr. Bir adama indi türkmençesine günäli diýmekmi? Suçly.
Hawa, günäli.
Ýa bir adama günä ýüklemek normal bir watandaşyň üstüne düşmeýär. Ony diňe suduň üstüne düşýär. Olam sud karar beren wagty bolýar, sen günäli diýip. Ikinjisi, bir adam nämeden bolsa-da, meselem, geldi käbesi türmä düşdi diýerler-ä, türmä girip, ýa-ni jeza öwine girip, türmeden çykandan soň Ol adam günäli bolmaýar. Geldik Härisowe Eger muny ýaly neme edýän bolsaňyz, sen duşmany bolaý, jaň ediň. Jaň ediň, soraň. Sen şu näme eden türmä girdiň, näme üçin saňa şuny ýaly günä berdiler, aýypladylar diýip, soraň size döwlalarynyň suratlaryny uratsyn. Näme günäden? O at orlugy ýok o taýda. O taýda başga nemäň işi bar? Ne, onam dogry-dürüst bejerip bilmediler. Bir araba üçin bolan zat o.
Maşyn üçin. Döwletiň ar...
Ýok, at arabalary ýokmy şu atlary başga welaýatdan başga welaýata äkidende içine goýup äkidýärler-ä. Konteýner ýaly. Döwlete geldi Kärziýew diýýä, maňa täze at araba. Çünki Rossiýamy bir ýere parada äkitmeli bolýa. Bermeýärler.
At daşalýan konteýner çykdy. Owa, ondan soň könesini, öňki könesini alyp geldi Kärziýew Aşgabatda Bilmem, toşna adresini bilemok, ýöne şo bazarly, bazaryň ýanynda diýdi. Haýsy bazar jyýyldykmy, onuň toşnasyny bilemok. Äkidip, oňartdyrýar öz puluna. Ana onam oň üstüne ýüklediler. A o, o nämeden girdi o? O at ogurlykdan diýip girenok. Oňartdyrany üçin girdi. Ine, döwlete kömek edeni üçin o, ol adam türmä girip çykdy. O käbir zatlar bilmän gürle, gürlemäň bir nämesi ýokmyka diýende. Manysy ýok. Ýok, olaň, olaň, olaň maksady prowokasiýa, olaň maksady halkyň ünsüni bölmek, halky ýalňyşdyrmak, halky duzaga düşürmek. Şoň üçin olar öz aýdýan zadynyň ýalandygynam, töhmetdiginem, nädogrudygyňam gowy bilýär Baky.
Ýa indi Ýigidi öldür, hakkyny ýeme diýen bir söz bardyr. Liberty saňa ýazýar. Geldi Kärizowyň reklamasyny bes edäýsene Baky diýýä. Halk tanar, bir iş etse diýýä.
Ol adam serediň seň Murat Gurbanowyň ýa-da beýlekileň nemede polýada ýok ýok wagty ol adam bardy ýöne polýada onam ýatdan çykarma. Beýlekiler otuz ýyllap ganyň açanda ýatan wagty ol adam Türkmenistandan çykyp alty aýyň içinde Türkmenistana garşy syýasat ýöretmäge başlady. Bolýa halk tanaýan bolsa men reklama edemok hiç hili. Aýtjak bolýanym şu. Liboý biri häzirki syýasat ýöredip oturanlaň hemmesini alyp gör iň azy on ýyl on bäş ýyl ýurt daşynda ýaşan. Bu güne çen näme üçin çykmadylar? Birleşelim diýip neme edýäler baýdak ýyrtýalar o taýda durup birleşelim birleşelim diýip. Bolýa birleşelim. Geldi kärsiz mesele Ýewropa ynsan haklary soň şuny guramalaryň nemelerine girýär, ýygnaklaryna girýär. Birleşseňiz näme üçin ol adamy çagyraňyzok ýa-da şol adam bilen gidiň görüň. Ýa-da özlerem gidip bilýärler şo guramalara. Näme üçin gidenoklar? Sebäbi Türkmenistana düşünen ýok. Düşünseler şo taýa gidip näme edip bilýär. Diňe aýtmany bilýärler. 23 san näme 23 san ýurtmy diýýär. Arkamyzda bar diýýär. 23 san ýurt nirde bar? Hesaplap görgän. Ýewropada bar. Men sana aýdan gürrüňlerim dogry çykmaýarmy Döwlet aga? 23 san ýurt Ýewropada. Aýdan nämelem näme? Türkmenistana iç savaşa dogry itekleýärler diýip. Hawa, baryp haçan aýtdyň ony? Dogry däl.
Hı?
Baryp haçan aýtdyň? Gaty ir aýtdyň agam.
Ir aýtdym da, şo wagtlar sen ynanmadyň da, sen şul adamlaryň şuny ýaly edip biljegine ynanamok diýdiň weli.
Men sebäbi olaň özüni alyp barşyndan, gepläp oturşyndan, hiç zady başarmaýandygyndan, men şo zatlary başarybilmezler. diýip Döwlet aga ýene ýene bir gezek bir gezek diýýän başarmak önemli däl olar üçin. Bulary ulananlar üçin başarmak önemli däl. Arkasyndaky diňläp oturanlary näme edýärler bular? Şoňa garap iş edýärler.
Ýok şolar prosta şolar oýun alnyp belli bir maksat üçin iş proýekt üçin ulanylyp soň syňyljak adamam däl-ä bular. Şonam nämedi bilmeýär. Hiç zady başarylanok-a. Gepläp oturan gepine özi düşünenok. Türkmençä-ra düýbünden düşünenok.
Äý diýere zadym ýok-da, başga-da näme diýeýin. Häzirem ine, Bir adama neşe berseň, bir adam neşe çekdirseň, bir adamy doýursaň, neşeden şolar ýaly neme etmeýär, ýüpüň ujuny gaçyrmaýar, jylaw gaçyrmaýar şolar ýaly. O ýaban atlaň arasyna girip ylgap ýören ýaly-how, men şu atlardanam gatylgaýan diýen ýala. Absurd absurd zatlar etýärler ha, aýdyp oturan zatlar. Hudaý ýakdan adam öz adamlygyndan utanýar olar gör.
Aý. Ýene de indi näme diýen başga. Hälem şoňa ynanýanlar köpde, şonuň ýaly aýagyň Aýdara zat ýok, başga näme diýen. Ine, ileride görersiňiz, özleri puşman boljaklar.
Olar puşman boljak adamlar däl. Puşman boljak adam bulara ýaly gödek ýalňyş goýbermeýär. Baky. Gödek ýalňyş goýbermeýär. Sen o wideony görersiň diýdim, ony men-ä görmeýän olara ýaly wideolary.
Näme? Olar pişman bolmaýar, olary destekläp oturana pişman boljakda. Ýaman ökünjekler ýöne şony aýdaýyn. Bak muňada sen ynanmarsyň ýöne görersiň, munam görersiň.
Wagt görkezer nesip bolsa hemmesini. Gyzyl alma derneýe serediň ýaly üç kişi galdy ine şonuň ýaly bolarlar bulara ýakynda. Ýöne ýakynda diýemde meň ýakynym alty aýdan aňyrdadyr. Täze ýyla-da galmaz. Aý şular güýze-de galmazmyka diýen menä.
Ýok. Güýze Serediň häzir güýze galsa-da men bir zat aýdaýyn-da, ine geçenlerde ýene bir habar näme etdim. Meselem Joe Biden. Olam Türkmenistana garşy ýene-de näme etdi. Täze bir açyklama etdi. Türkmenistana ýene-de näme edip başlady. Häzir bular prosto aýdýan welin gaharlarymy gelýär. Bilmedim negatiw näme diýeler. Meňe Nememde däl. Neme? Umrumda däl diýerler. Hmm, piňimde däl. Türkmençesi piňimde. O, piňimde de, piňimde däl. Ýöne o barmakda klonlar kukla oýnadýarlar. Olam kukla sallanyp durýar. Ine şoň ýaly bir zat. Häzir o nemäniň Royner Rolls mu, onuň bir kinosy bardyr, alty ýer asty adamy diýip. Türkmenistan hakkında. Hı hı hı. Ana şu kino neme hakikata geçiriljek bolýar şu kino men size aýdaýyn şony. Ony ýöne Murat Kurbanowlar ertir neme alyp eline baýdak alyp neme edip oturmasyn. Bizimkiler etjek diýip. Ola keden ol başgalar etjek bolmaz.
Düşünükli baky. Şu ünsüňi çekdimi soňky döwürlerde rus bloggerler gaty köp Türkmenistan barada wideo çykaryp ugrady. Onda-da
diktatoryň üstünden düşüp, prikol tutup, gülüp.
Geçenlerde gürleşende aýtdym ha şuny, siz neden bolsaňyz ruslar, Türkiýe, Amerika, Amerikan blogerlaram näme edýär? Näme üçin çykýarlar? Indi birem häzir aýdýarlar, eý blogerler şunýa şunýa. Hemme bloger näme däldir, özüne işleýän däldir. Döwlete işleýän blogerlaram bardyr, ýatdan çykarma. Gizlin gulluklara işleýän blogerlaram bar. Işledýärler. Meň meň meheme meň mehe meň meheme agent bolsun.
Ýa, soňky wagt Öňdenem diýip gelende Döwlet aga janym ýanýan ýeri şu da men az aglamaly nemämize gülüp otyrys. Olam az bir başga ýöne janym ýanandan gülýän menä. Näil diýer size. Hemme kim gahraman. Ýa ortada iş ýok, otaýyna kabul. Bir ikem şuny ýaly bir neme döndi. Bizim Türkmenistan syýaseti diýenimiz. Näme döndi bilýäňizmi? Mesela bunun toşnusy Türkiye'de vardır. CHP. Hı hı.
Cumhuriyet Halk e, Partiyası. Kim gelse gelsin tapavut yok. Dine prezident gitsin. Neme, neme olsa olsun yurda neme olsa olsun prezident gitsin. Dine şunu düşünüyorlar da. On yalan olmalı derler. Dine Bolya gitsin prezident hem gitsin. Biz prezident kalsın diyemiz yok ya. Ömürlük diyemiz yok. Ya, ana prezident hazır kürsünü boşalttı. Gel otur Murat Kurbanov diyse. näme edip biljek? Ýa-da sapar gurluşlarynyň eden gurluşlarynyň kezzaplarynyň üstüni ýapar-da näme? Näme edip biljek? Şondan gowy. Ýa-da sapar gurluş diýse bola. Sapar gurluş ýene-de biraz syýasy nemesi bardyr, onuň düşünjesi bardyr, o bir zatlar etjek bolar o. Halkyň gözüni gandyrmak üçin. Näme etjek bolar? Näme etjek bolar?
Halkyň gözüni gandyrmak üçin bir zatlar eder o keminesi bilen. geçici döwlet e-döwlet gurar. Bilmediler. Ya indi misal alýanda e-döwlet gurar bir zat eder o halky gandyrar da. Ya Murat Kurbanov näme eder mesela siyasi nemesi yok Murat Kurbanov'un. Siyasi bu ne ne diyeyim size. Talantı yok diyende. Düşündüm.
Ol ol beýleki ýaşuly ýaly tejribeli däldi ýaňda. Hawa, en azyndan Saparykmyf biraz tejribeli. En azyndan onda tejribe bar. Okuwyny şoň ugruna gutardy. Ýöne Murat Kurbanow o ýok-da. Hı.
Bu Halmyrat aga täze baýda. Durun.
Durun şu hakynda näme deýin-de, şu Halmyrat aga baýdagy ýaman näme interesimi çekdi. Şu baýdakdaky göller hakynda näme edýär-ä, gürrüň edýär-ä? Şu gölleriň bir manyna gelen. Oba şu manysyny bilýämkä özleri? Şu göller bar ort nemedäki baýdak. Bilýä. Näme üçin diýýä bäş tireň göli bar beýleki tireleň göli ýok diýýä. Bilýä.
Ýok şoň manylaram bar şu tireler näme üçin şo nemeleri serediň o doksanjy ýylda bolan zat däl o tireleň logolary müňläp ýyllardyr bolan zat o Neme ol Aý diýä tersine dur. Ýaşyp barýan Aý diýä. Ýaşyp barýan Aýy goýup biziň bagtymyzy ýatyrdylar. Biziň bagtymyzyň ýatmagyna şol ters Aý sebäp boldy diýä. Dogrymy şo?
Men şoňa ynanamokda şo zatlara.
Näme üçin ynanamok? O nädip?
O aýyň näýlemesi bar? Serediň, o baýdak hakynda polna bilýärdim men, häzir serediň.
O aý... Akajan bir mut Jüneýt han ýazýa. Trollar görnen okla bu gün. Trollon, trollon. Allaň öňünde mübärek oraza aýynda arassalanmak ýaly bir aladasy, derdi, niýeti ýok. bärde sölärlikde arassalanýan ýagşy umyt bilen geljege, ýagşy arzuwlar bilen, arassa päk ýürek bilen, ruh bilen ymtylýan adamlar bar. Sölärlik wagty, Jüneýit han. Şoň üçin.
Ne şu baydak nemesini yöne bir bir video ders yöne devlet asa ya bu baydak meselesi ulu mesele o kelläňe göre ütkediljek bir zat däldir o. Seret Gadamjan ýazýar. Gadam. Gadam ha, Roziýew. Ah, seret Ahal teke birinji, ikinji ýomut, üçünji salyr, dördünji Çowdur, Ärsary gölleri ýerleşdirilen diýýä interneda diýe. Hä, diýdimä men size. Sebirem beýleki tireler ýok diýýäňiz welin, asyl iň uly tireler bular-da sebir. Nähili
iň uly tire bular? Salyr bilen Ärsary bir tire. Salyr bilen Ärsary bir tire. Ärsary baba Ärsary. Salyr ilinden çykyp, öňe saýlanandan soň, iş Salyr, daş Salyr diýip. Ärsary aýry tire bolaýmasyn? Däl.
Ärsarylar soň Salyrlardan aýrylýar, ýöne ikisi, ikisi, bir tire şoň. Ärsary baba meşhur bolandan soň, Ärsarylar hamana sarylardan başga ýaly bolup aýrylýar, ýadyňdan çykarma, bütin taryhy çeşmelerde şeýle geçýär. Duruň häzir bir zat soraýyn-da, bu salar diýdigiňiz häzirki Guşgy, Tagtabazar, Ýolöten tarapy dälmi? Hawa. Hä, bolýar, tamam, boldy, boldy.
Atabekler.
Ynandyk. Osman. Hawa, hawa, dogry. Os, Osman we Seljuk imperiýasynda atabekleri, şazadalary ýetişdiren, generallary ýetişdirenler salyrlar. Atatürküň bir tarapy salyrdyr. Munam ýadyňdan çykarma. Salyryňam Garaman tiresinden. Türkiýedäki türkleriňem nemesi köpüsi ärsarydyr ýöne. Salyr da hawa. Seljuk ýazýar. Halmyrat baýdagyny daýzasynyň öýünde diksindi. Burma ärsary teke ýomut
Şul özi bölünmek türkmen diýmeli bolly bu meň pikirim gaty dogry gaty dogry gaty dogry ýekeje türkmen bar o tireler familiýa diýmeli familiýa. O neme diýende şunda men ýene bir düşünip bilmedigim şu neme barda şu baýdak meselesinde öz mesele hamyra söýmüşiň özi baý indi. Baýdak üýtgänini bilen durmuş üýtgärmi diýip soraýar Baky senden Garajoglan.
Üýtgänok. Hiç üýtgänok. Gaýtam beter bolara baýta üýtgese-de. Sebäbi serediň häzir meniň diýjek bolan Hamyrat Söýünow men waýendan geldim, Afganistan gazisi men bir zat diýýär. Eý sen muny ýaly adam bolsaň, Afganistan gazisi, waýenden gelen bolsaň, ýene bir zat bolan bolsaň, sen birem ilk başdaky çykyşlarynda köpüsinde waýendan neme edip çykyş edýärdi-de, äý waý

Sapar aga da baýdak köpdür ol.
Eýsene umar ýaýma. Neme diýe? Baýdaklar. Sen bir gyzylanmaň gurjularyndan höküminde şuňa jogap bersene Jüneýtdan soraýa. E döwledi näme boldy? Ýa işe işe düşdümi biz bihabarmy diýe.
E-döwlet Ony azat ýok, o ortada hiç ile e-döwlet diýen zat ýok. Başwuru ýap görersiň şo taýda özüň hem. Reski saňa ret edildiň diýip neme geler, jogap geler. Birem o samsyklaň işi e-döwlet. O Häzir bir mysal alaýynda, mesel Şweýsariýada dünýäň bankasy şo taýda. Olar näme üçin e-döwlet ulanmaýarlar? Ertir bolýar, muňa-da Kemine çykyp aýdar, e-döwlet ulanýarlar zat diýip. Ýöne olar arhiwinde-de elýazma bilen ulanýarlardyr kagyz. Hemme zady e-döwlet edip bolanok-a. Internet häzir Tireleri garyşdyrmalyň, ýaraly tema diýýä. Bärde tireçilik ýok. Bolubam bilmez. Liberty, ömrüň uzak bolsun. Gowy neme etdiň. Bakuş daýza sözüňi Öz- böldüm bagyşla. Seret. Biri ýazýa. Men oka bilemmi okuş harplary. Baky sen Myrat Razzakowyň wideosynda Geldi Käriz türmä girdi diýdigi üçin ol günäsiz diýip ony reklama edip dursuň. Adam on ýyldan bäri çykyş edip gelýän bolsa-da eden işi bitiren işi barmy diýä.
Şeýle indi. Birinjiden-ä reklama edemok. Ikinjiden hem eger hany demokratiýa ülke diýýäňiz, kanunlar adalatly ýurt bolmaly diýip özüňiz aýdýaňyz-da başdan-ä. Ýöne özüňizem bozýaňyz şo zady. Kanuny çykaran bozýar diýer-ä, ine şoň ýaly. Özüňizem boljaňyz. Azynda adalatly demokratik ýurt bolýan bolsa, Murat Razzakow şo taýda şol adama şo gepi aýtmaly däl. Men bu meň şahsy pikirim. Dogry aýdýaň, otyr ýerini tanamalyda, ýöne ol meşhur boljak bolup, oňa muňa daş atýar, kesek atýar, meşhur boljak bolýar. Bilýäňmi? Bu bir.
Indi bu bir Döwlet aga. Ikinjisi şu. Bu eger kanun adalatly ýurdy neme edýän sistema getirjek diýip gürleýän o taýdan. Bolýa. E sen bu taýda uşe sen kanuny özüň bozup otyrsyň. E getirjek kanuny saňa nädip ünanalym? Türkmenistan kanunynda bar şu zat. Açyp görüň. Dünýä hemme ýerinde de bar. Hazır mesela Türkiye'de, Türkiye'de mesela türmä girip çykan adama sen şon ýaly aýt, sen türmede oturyp çykdyň ýene bir zat, şol adam sana dawa açsyn, öýüňe çenli alar o adam. Sebäbi adam günäsini çekip çykdy.
Günäsini çekip çykmady. Ýene ýalňyş aýdýar. Ýene ýalňyş aýdýar. Töläp çykdy diýende oturyp çykýar-a günäsini.
oturmaly möhledini oturmaga mejbur edilen möhledini Yok, men geldik her zif için adam yok, hem kişi için adam yok. Yok, Sen...
şonda da şonda da inni berlen yılı kesilen yılını oturup çıktı diysen gunda, onda cezasını çekti diysen hamala ol hakikatdan hem bir e, ceza almalı iş eden yalı ol ya da. Adalat var mı Türkmenistan'da? Haçan boldy adam? Men muny hemme kişi üçin diýdim-de, şonuň üçin bir geldikäri faktynda neme edemok, geldikäri oturyp indi neme günäsi diýip neme edemok, zat diýip. Günäsi bardy, oturdy zat diýemok men ony. Hemme kişi üçin, meselem sen adam öldür, ýene oturyp çyk, sen gitdi o döwletiň beren bir jezasyny oturdyň, sen jezaň gitdi o taýda, sen uje temizlenip çykmyş bolarsyň o taýda. Bak seret, ýene ýaňky teswirçi ýazýar. Döwlet aga nähili öňe gitdi diýýär. Bu näme diýmek? Bu näme diýmek? Men-ä düşünemok.
Menem düşünmedim şo. Nähili öňe gitdi? Näme diýjek bolýar? Şu B, Ş, R, Ü, M ýazsana näme diýjek bolýanyny. Häzir garaş. Neme Jüneýit han Çowdur, Daşoguz, Bollumsaz, Stawropol tutuş Çowdur. Seret, bärde näme diýjek boldum, ýadyma düşdi. Oguz hanyň ýigrimi dört taýpalar birleşigi bar. Şolaň birem Çowdur, Çowuldur, Çawdur diýýärler. Daşary ýurtdakysy Çowuldur, Çawundur, Çawdyr, Şandyr, Çandyr görnüşine geçýär şol.